Heiansdo wär ech gär. Heiansdo wär ech gäre Fuuss. Ech géif mech gär an Zuech verfuussen, fir heemlech erauszeluussen. Heiansdo wär ech gäre Schleek. En Haus alleng fir mech kéint ech gebrauchen. Ech géif mech dra verkrauchen. Heiansdo wär ech gär eng Schlaang. Ech géif mech dann zesummerullen. Da bréicht ech net ze spullen. Heiansdo wär ech gär e Fësch. Ech géif een Zock an d'Waasser klammen a bis a China schwammen. Heiansdo wär ech gär eng Kaz. Ech géif de ganzen Dag laang schlofen. A kritt vu kengem Strofen. Heiansdo wär ech gären Draach. Well wann der iwwert mech wéilt jäizen, da géif ech op iech Feier späizen. Heiansdo wär ech gär eng Dauf. Ech géif bis op Venedeg fléien. Wat géif ech do vill Fudder kréien. So, mengs du en Déier wär och mol gäre Mënsch? Mengs du en Déier

Dem Biber war en Zant gerass. En hat se fest an d'Holz gebass. Eng Int, déi hat hir Patt gequëtscht. Si war um Kouflapp ausgerëtscht. De Spiecht war op een haarde Bam geklomm, lo ass säi Schniewel leider kromm. E Schnuddelhong, dat huet de Schnapp, 't huet ëmmer säin Nueschnappech am Grapp. A véier gade Mouken, déi hunn d'Waass op Pouken. D'Giraff, déi huet vu Péng gehaucht, Ech hu mäi laangen Hals verstaucht. Dem Hong seng Fiedere sinn zerrass. En Héngerdéif hat et gebass. Dat aremt Hong, dat huet gejaut, Et ass mer kal, ech hunn Héngerhaut. Eng Kou, déi huet de Bauch esou wéi, well déi hat Knätsch giess amplaz Kléi. Den Hond, deen hat eng Schank verschléckt, déi huet him lo am Bauch gedréckt. Eng Maus, déi huet eng déck blo Plaz, si koum net laanscht eng rose Kaz. De Schleek war tëschent Steng geschlach, lo ass säi Schleekenhaus gebrach. E Fierkel huet sech ni gewäsch, lo si seng Kuuschten haart wéi Pech. E Kéiseker kënnt geschlach, dräi Picke sinn him ofgebrach. Den Dokter, deen ass schéi gehäit, wéi en déi Déieren all gesäit, Dir kommt all drun, da maacht Iech prett!

E spannend Spill! Fir dës Geschicht sidd dir lo spannen, héich uewen an engem Zirkuszelt. Ech sinn den Zirkusdirekter. An ech léieren iech en Text. Dee musst der owes de Leit, wa se an den Zirkus kommen, opsoen. Ech soen iech e puer Wierder vir an dir musst mer se nosoen. Awer opgepasst, lues a lues ginn et ëmmer méi Wierder, déi dir iech verhalen an nosoe musst. Ech maachen all Kéier eng Paus an dann ass et un iech. Wat?

Mat 6 Spanne vir dem. Wat spille 6 Spannen? Um Spaweck aus 6 Spanne vir dem. Sechs Spanne spillen Trampolin. Um Spaweck aus 6 Spanne Fiedem. 6 Spanne sprange Salto. Um Spawecks Trampolin. Op an of. Op an of! A wann se midd vum Sprange sinn, da loossen si sech un engem Fuedem erof.

En huet sech am Spigel bekuckt an huet seng Kleeder net méi schéi fonnt. Alles gesträift, dat ass net méi modern. Do huet en de getëppelte Leopard gesinn a gefrot, So Leopard, léins du mir deng Box? Da sinn ech uewe gesträift an ënne getëppelt. Do huet de Leopard gebrëllt. So, bass du vum Lämmes gebass? Ech kann dach net mat engem plakegen Hënner an den Zirkus goen. Neen, komm, komm mir tauschen eis Boxen, sot den Zebra. Si hu sech virun de Spigel gestallt, hir Boxen ausgedoen. A jiddereen huet deem anere seng Box iwwert säin Hënner gestrëppt. A lo gëtt aus dem Zebra en Ze-paard. Uewen en Hiem mat Zebra-Sträifen an ënnen eng Box mat Leopard-Tëppelen. An aus dem Leopard gëtt e Leobra. Uewen en Hiem mat Leopard-Tëppelen an ënnen eng Box mat Zebra-Sträifen. Si waren allen zwee houfreg wéi e Geck. Vläicht gesitt Der se eng Kéier. Beim Zirkuszelt iwwer d'Strooss goen. Iwwer den Zeepard sträifen. Mat Leopard tëppelen an Zebra sträifen.

hat e Sproochfeeler, hie konnt säin Numm net soen. Do si seng Eltere mat him bei den Dokter gaangen. So mol, Uhu, sot den Dokter. Den Uhu sot näischt, kee Pippches Wuert. Dajee, so mol, Uhu, huet den Dokter gebrëllt. Oho! huet de klengen Uhu gefrot. Hie war paff. Da so mer mol firwat! Du solls keng domm Froe stellen, sot den Dokter. Du solls nëmmen Uhu soen. Aha! huet de klengen Uhu gestaunt. Wann s de ufänks rosen ze ginn, da soen ech geschwë guer näischt méi. Ma dat wäerte mer nach gesinn, sot den Dokter. Dajé, so Uhu, du frechen Uhu do, ech maachen der et vir, lauschter mer gutt no, Uhu, Uhu, sot den Dokter. A wollt him mat engem hëlze Bengelchen de Schniewel opmaachen, fir him an den Hals ze kucken. Ihihi! Ihihihi! huet de Klengen ugekickelt, hal op, dat këddelt! Ihihi! Du solls stall halen, wann ech dech ënnersichen, sot den Dokter. Bleifs de wuel hei? Den Dokter huet de klengen Uhu mat de Flilleken ugehalen an him de Schniewel opgerappt.

An do huet en sech op engem Aascht verstoppt. E kickelt vu Freed, well de Mound him d'Flilleke këddelt. E laacht vu Freed, well d'Stären am Himmel blënzelen. En ass paff, well de Wand am Bam mat him potert. An de Wand, dee mécht, Huuuh, huuuh,